Y awor cu Coho a yega Parlamento, cu ta naturalmente e entidad cu ta bin atende, entre otro, cu desaroyo y tambe cu reforma, miembro di Parlamento pa Partido Nacional Wendel Mersolina a cuminsa profundisa den e documento aki. Segun e parlamentario, mester ta realistico cu e direccion cu keiba pais relaciona cu Coho. Parlamento a ricibi awor e documentonan relaciona cu coho. Mirando esaki nos a cerca Parlamentario Gwendel Mercelina y nos a hacié e siguiente pregunta. Señor Mercelina, sigur awor aki por bisa un hecho cu e documentonan riba coho a yega Parlamento. Boso tur por a tuma nota di esaki, a cuminsa pasador y nan tambe por comprende te cu asina leu, pasobra mi ta kere cu ba caba so ta hopi pagina, pero te cu asina leu, como ta mira esaki? Bo sa, nos tambe ta tuma nota di e diskushon ku ta biniendo riba koho den e parti públiko. Un kos hende mester realisá, koho ta un kos asina kompleho ku nos mester ta hopi konsiente ku e direkshon ku nos kiba e pais akí, nos mester ta realístiko riba dje. E konteksto ku nos ta bibando aden tin sierto kambionan, nos no por ke biba riba orguyo falsu. Dus. Ora bo mira koho, bo tin ku puntra bo mes dikon koho ta bini. Nos tin nuebe shintsjesun miyon florin di debe awor aki ku nos tin ku kuminsá paga bèk. Kon nos ta ban paga bèk? Awor, ku un entidat, pasobra e lei ta splika di e entidat. Anto basá riba e entidat ei tin ainda algun kosnan ku nos mes tambe a palabranan dje. E ta importante pa sigur komo parlamentario. Bo ta bon informá riba esaki, anto no papia den e diskushon emoshonal. Pasobra tur hende ke hiba bo den un diskushon manera bo tin ku kèntel un banda, pero bo tin ku wak si kon bo ta balansá i saka lo mas mihó pa desaroyo di e hende, desaroyo di e siudadano di e pais aki. Anto esei nos tin ku purba logra. Dus e e liña ku nos tin ku kuminsá komprondé ta unda nos den kòrda dies dos aña pasá, a sane sigur setenta i sinku por shento di nos debenan. Kon por ta posibel ku nos no tin di papia di pandemia? Promé ku pandemia kaba, nos tabata tin problema ku reforma riba sistema laboral, reforma den nos sistema públiko ku gastunan di personal ekstremadamente haltu. Ki dia nos mes lo a realisa ku nos no mester a warda otro bin pone e spil nos dilanti? Awor por skucha tambe den komunidat e pensamentu ku koho, e echo ku ta bai implementá koho, ta nos mes falta. Kon parlamentario Mercelina ta mira esaki? Si mi ta realístiko, anto atrobe mi ke krea ku den e generashon ku mi ta, pasobra awor ke mi ta kargando responsabilidat ku kisa kosnan ku ami no tin arte ni parti di dje. Pero si, mi tin ku sòru pa e generashon despues di mi tin mas oportunidat. Anto ora mi ke wak e oportunidatnan ei, mi mester wak kiko ta e desishonnan ku a hiba nos aki awe. Anto nos ta kla pa sali duna un punto di bista emoshonal sin ta profundisá di bèrdat unda nos ke bai i kon nos por direkshoná e e diskushon di koho. Paso koho atrobe ta skua riba se òrgaan for hervormings en ontwikkeling. E ta basá riba algu. Si e ta basá riba algu, e motibu di esaki nos tin ku komprondé un bes mas. Si mi ke mira desaroyo, kon ami ta bai sòru pa desaroyo ta den? Pasobra e e lei akí ta solamente e kas ke ta spliká bo. Anto e kaska akí ta nos tin ku duna e forma si nos ke pa e no keda eksistente pa semper. Paso diesdos aña pasá a firma sierto konsensus rèkswètenan. Nos a liberá di nan manera nan a bisa despues di sinku aña di evaluashon? No. Ainda nos tin Rijkswet Financieel Toezicht riba nos i nos tin ku keda mira ku no ta nos so. Aruba i Sint Maarten tambe ta den e proseso aki huntu ku Hulanda, pero ta riba fondo i laga nos bisa di likides di Hulanda nos ke biba. Min, beggars can't be choosers. Nos a lei, e parlamentarios a bisa ku ainda e kontenido di e lei mes ta den nos man. Pa por duna contenido cu ke, por ehempel, riba e parte di inversion financiero. E ley ta simplemente e casca so, e ta bisa. Relaciona cu e coho, nos a para ketu cu Parlamentario Mercelina riba un punto den e contenido. Placa di inversion di parte di Hulanda mara na e coho. Ta mira esaki suficientemente dilanti den e documentonan cu a bay Parlamento? Nos ta papia di e lei ta bisa di e casca. Con nos ke mira cuantu seng nos tin cu bai saca den dje? Nos tin cu cuminsa demostra awor aki ta p'esei e liñanan cu no ta bon tin ora pa bo canta laga nos bisa tur bo canta un guera canta ta guera perdi si nan e dicho ta bisa. Dus bo tin cu miarisa cu e punto y y sigur e cosnan cu nos ke discuti ariba ban wak cu nos ta haci riba eshu. òf riba emoshon. Pasobra e hendenan ku ta desviando e kombersashon kontra nan ki ròl nan tabata tin na momentu ku refineria kai afó? Ki ròl nan tabata tin na momentu di firma e konsensus rijkswegtenan ku te ainda nos tin aki? Ki ròl nan tabata tin na momentu ku CMC a bira un gastasuna grandi riba nos pais? Anto unda tur e djakanan, manera mi kolega Osepa semper ta bisa, unda tur e djakanan a bai? Pasobra nos mes a krea monsternan den nos pais ku a sakia nos pueblo. Anto esaki mi no por bisa ku ta. E hulandes ku nos ke mira komo enemigu ta e problema. Kiko nos a hasi pa pa redirekshoná nos kombersashon riba e pais aki pa nos ta mihó hende i duna mihó oportunidat na otro? Kemana trobe, e lei ta e kaska, pero e kontenido ainda ta den nos man pa dun'é. Pues lo bai di akuerdo ku e koho aki, señor Mercelino. Bo. Atrobe, mientrastantu ku bo tin un kos ku ta un realidat riba nivel statüt. E gobièrnunan, e uitvoerende macht, e poder ehekutivo a tuma un desishon. Nan a yega na un overeenstemming pa ku e lei sigui kana su kaminda. Dia un di yüli nos a tuma un desishon ku un moshon pa protehá lo mas ku ta posibel e outonomia di nos pais pa tur e luchadónan ku a sòru pa nos por tin un bos awe un representashon igual den Reino ku tur nos tambe ta konta, ke men, sin mira pasado, pero ban wak kiko nos ta bira di e presente. E ta imposibel ku e lei ku tin awor aki ta tachi esei. Anto si e ta tachi esei, awor aki bo tin ku sòru di bo bo tin ku sòru di mobilisá lo mas mihó ku ta posibel pa kambia esaki. I tin chèns, i tin chèns atrobe, i tin chèns atrobe ku bo por bin. cu amiendanan y cambionan ariba e ley legislativo, pero tin un realidad cu nos ta bibando den. Dus, ami no por bisa bo te na momento cu nos ta trata e ley aki den Parlamento, ki posicion tin, pero e discusion mester ta unu sano, anto unu cu ta yiba tur curason den mesun direccion.